Serê sibê zû serekên kahînan Birî Spî, Şeriatzan û hemû civîna girêgiran re şêwirîn. Îsa girê dan û birin dan destê Pîlatos. Pîlatos ji wî pirsî û got. Ma tu padîşahê cuhiyan î? Îsa bersîv da û got. Erê, wek ku te got. Serekên kahînan bi gelek tiştan ew sûcdar kirin. Pîlatos dîsa ji wî pirsî û got. Ma tu qet bersivê nadî? Binêre ku çiqas giliyê te dikim. Lê Îsa êdî tu bersîv neda wî. Wisa ku Pîlatos şaş ma. Îcar adet bû ku di her cejna derbasbûnê de walî girtiyekî ku gel dixwest berde. Di nav serhildêrên ku di serhildanê de mêr kuştibûn girtiyek bi navê Barabas hebû û elalet derket pêşberî walî jê xwestin ku li gor adeta xwe ji wan re bike. Pîlatos jî ji wan re got. Ma hûn dixwazin ku ez ji bo we padîşahê cûhiyan berdim? Çimkî wî dizanîbû ku serekên kahînan ji ber çavnebariyê Îsa dane destê wî. Lê serekên kahînan nav di elaletê dan ku bixwazin Barabas ji bo wan bê berdan. Pîlatos dîsa ji wan pirsî. Lexwe hûn dixwazin ez çi bi wî kesî bikim, ê ku hûn jê re padîşahê cuhîyan dibêjin? Ew qîriyan û gotin. Wî xaç bike! Pîlatos ji wan pirsî. Çima? Wî çi xerabiyê kiriye? Lê ew hê bêtir qîriyan. Wî xaç bike! Pîlatos xwest ku Elaletê razî bike û Barabas ji wan re berda. Û Îsa da ber qamçiyan û da destê wan da ku bê xaç kirin. Hingê leşkeran ew bir hundirê qesrê, yanî hewşa qesra walî û hemû tabûra leşkeran li ser civandin. Xiftanekî binefşî lê kirin û tacek ji sitriyan honandî danîn ser serê wî. pê kirin, silav danê û gotin. Bijî padîşahê cihûyan! Bi çîtikekê li serê wî xistin. Tif kirin wî, çûn ser çokan û li ber wî xwe tewandin. Piştî ku tinazên xwe pê kirin, cilê binefşî jê kirin, cilên wî lê kirin û birin derve ku wî xaç bikin.

Leşkeran bi zorê xaça Îsa bi wî dan hilgirtin. Îsa anîn wî cihê ku jê re Golgota digotin, ku bê wergerandin Qoqê Serî. Şerab û mûr tevlihevkirî danê, lê wî venexwar. Îsa xaç kirin û cilên wî bi pişk li xwe leva kirin. Ka wê kî çi bistîne û saet di nihê sibê de ew xaç kirin. Nivîsa ku ew pê sûcdar dikirin weha bû, Padîşahê Cihûyan. Bi wî re du rêbir jî xaç kirin, yek li milê wî yê rastê, yê din li milê wî yê çepê. Yên ku di wir re derbas dibûn serê xwe dihejandin, Îsa şermezar dikirin û digotin, Ka tê perestgeh li weşan da û di sê rojan de ava bikira, ji xaçê were xwarê û xwe xilas bike. Bi vî awayî serekên kahînan û şerîetzan jî di nav xwe de bi tinaz dipeyivîn û digotin, Yên din xilas kirin. Lê nikare xwe xilas bike. Bila niha Padişahê Îsraîlê Mesîh ji xaçê bê xwarê da ku em bibînin û bawer bikin. Yên bi wî re hatibûn xaçkirin jî ew şermezar dikirin. Piştî nîvro saet ji duwanzdehan heta saet sisiyan tarî ket ser seranserê welêt û saet di sisiyan de Îsa bi dengekî bilind qîriya. Êloî, Êloî lama sebaxtanî? Ku bê wergerandin. Xwedayê min, Xwedayê min te çima ez berdam? Gava hin jî yên ku li wir bûn ev bihîstin, gotin. Binêrin! Ew gazî Elyas dike. Yek ji wan bi lez çû avgirek hilda, bi sihikê tije kir, bi çîtikekê ve danî û dirêjî Îsa kir ku vexwe. Û got. Bînin, em bibînin ka Elyas wê bî ku wî bîne xwarê. Îsa bi dengekî bilind qîriya û ruhê xwe da. Hingê perda parêzgehê ji serî heta binî çiriya û bû du perçe. Sersedê ku Li pêşberî Îsa re westabû, gava dît ku Îsa çawa ruhê xwe da, got. Bi rastî jî ev mirov Kurê Xwedê bû. Jinên ku ji dûr ve li vê yekê temaşe dikirin hebûn, Meryema Mecdelanî, Meryema diya Yûses, û aqibê ciwan û her wiha Seloma jî di nav wan de bûn. Dema ku Îsa li Celîlê bû, li pey wî diçûn û jê re xizmet dikirin. Ji van pê ve gelek jinên din jî li wir hebûn ku bi Îsa re hatibûn Orşelîmê. Roja Amadekirinê yanî roja beriya şemiyê bû. Îcar gava bû êvar û sivê Arîmetiyayî hat ê ku endamekî civîna giregiran ê bi Rûmet bû. Ew bi xwe jî li hêviya padîşahê Xwedê bû. Wî wêrî û çû ba Pîlatos. Cesedê Îsa jê xwest. Gava Pîlatos bihîst ku Îsa ji xwe miriye, şaş ma. Gazî serset kir û jê pirsî. Ma gelek wext di ser mirina wî re derbas bûye? Gava ji serset hîn bû ceset da Ûsif. Wî cawekî keten kirî, ceset anî xwarê, bi caw pêça û di gorekê ku di latê de hatibû kolan de veşart. Kevirek gêr kir ser deriyê gorê. Meryema Mecdelanî û Meryema Diya Yûsês dîtin ku ew li ku derê hat veşartin.